Сәләм дуслар, сәләм барыгызга да. Бүген 12 июль сәгать 6 тулып 30 минут. Һәм инде эфирда Сәләт Лайф. Сәләт Лайф Ә, һәм аның алып баручысы мин Тахир Насибуллин. Әйдәгез башта искә төшереп китик, нәрсәсен ул Сәләт Лайф проекты гомумән. Без биредә турыдан туры эфирда, форумда нәрсәләр бар, нинди репорт, репер, репер, репортажлар, гафу итегез, нинди интервьюлар, боларның барысында сезгә күрсәтәчәкбез әлеге Сәләт Лайф проекты аша. Шуны да әйтеп китәсе килә, күп кенә кешеләр кызганычка каршы быелны форумга килә алмадылар. Безнең Төрле төбәкләрдә ватандашлар да бар, сәркешләрнең ата-аналары да бар. Алар барысы да форумда булырга тели һәм бу мөмкинлек бар онлайн форум аша Сәләт лайф проекты аша. Һәм инде тагын бер кыска мәгълүмат безнең бу проект YouTube һәм ВКонтакте да эшләп килә. Һәм инде әгәр дә сез э, форум турында күбрәк фотосурәтләр табасыгыз килә икән һәм мәгълүмат аласыгыз килә икән, әлеге хэштегларны исегездә тотыгыз. Беренчесе ул хэштег сәләт, хэштег сәләт латин хәрефләре белән, хэштег сәләтле Җәй, хэштег Биләрфорум 2020, хэштег Сәләт Биләрфорум 2020. Димәк, дуслар, бүген форумның икенче көне. Кичә безнең барлык сәкешләр э, дә форумга килделәр һәм кичә безнең беренче чарабыз узды. Ул да булса интеллектуаль турнир. Бу турнир турында без сезгә соңрак сөйлибез. Әле сөйләп кенә түгел күрсәтәчәкбез дә. Һәм инде шулай ук бүгенге программада безнең өч төп юнәлеш старт алды. Ул да булса уку укыту программасы, спорт программасы һәм шулай ук э, экология юнәлеше. Бу юнәлешләр турында без бүгенге чыгарылышта әлбәттә сезнең белән сөйләшәчәкбез. Шулай ук безнең бүген махсус кунакларыбыз да бар. Э, шулар арасында Санкт-Петербургтан килгән остаз һәм Сәләт Саба аланыннан сезгә иҗади бүләк. Болар барысы да безнең бүгенге чыгарылышта. Дуслар, инде әйткәнебезчә, кичә безнең

Һәм инде бу елның чемпионнары Сәләт Биләр форумының интеллектуаль турнирында җиңү яулаган Сәләт Раушан аланы. Ин интеллектуаль алан Сәләт Раушан аланы сезне котлыйбыз бу җиңү белән. Һәм инде э, без сезгә күрсәтмәкче булабыз кыска гына репортаж бу ЧГК уеныннан һәм инде анарысын биредә Э, студияда сезне көтәчәк Аня апа Шарафеева, интеллектуаль турнирның җитәкчесе, һәм аны ул сәркешләр белән биредә бер интеллектуаль батл уйнаячак. Бу безнең яңа сәхифә, без аны сезгә бүген тәкъдим итәбез. Димәк, дуслар, башта карыйбыз ЧГК уенын һәм инде анарысын студияда күрешәбез Аня апа һәм сәркешләр белән. Игътибар, карыйбыз ЧГК.

Миллиард коласы! Әзермесез?
Әзер! Әзер, әзер, әзер! Брат! Җиңәсез инде бүген, әйме барысын да? Ну, мин тикшерәчәкмен, яме?
Анда хәл сорау була ди.
Өченче сорау. Страна изображена на картинке.

Иртән.
Юк инде, юк, кыш тугай түгел. Анда тагын бер нәрсәдер җитми.
Тургай? Ра кушкач тургай. Тургай.
Билер, билер.
Яршалла. А борынында мөгез бар кем ул? Будет второй тур. Яр.
Юк. Тагын тагын бер попытка. Шалла. А, и юк. Мөгез борын бит инде, мөгез борын.
Мой милый ангелочек.
Ә ничәп әле мин үземнең сорауларымны әзерләмәскә тиеш? Сәлам! Менә бар алма, алманың икенче яртысы нәрсәгә ошаган? Э, Гирәк. Ә безнең интеллектуаль турнир дәвам итә һәм без Түбәтәйгә килдек. Алардан инде ашамлыклар турында сорау бирергә кирәк, шуңа күрә сорау.

Җиңәбез!
Дуслар, безнең соңгы сорау. Ә син дулкынланасыңмы? Конечно.
Мин дә дулкынланам әзрәк. Биләр каласын табырга кирәк, без бит аның өчен җал атабыз. Ә сез беләсезме кая хуҗалар? Без хуҗалар! Кем, кем җиңер икән дигән безнең сорау туа. Ага, көтәбез, көтәбез, көтәбез.

Шуның белән безнең яңа сәхифәбез тәмам. Дуслар, ничек сезгә бу батл, ничек сезгә гомумән Сәләт Лайф? Э, бу сорауга җавапны комментарийларда языгыз. Һәм инде комментарийлар дигәндә яңа комментарийлар бар бездә. Мәсәлән, Алия Ризванова безгә бавлый дип язган. Баулыларга сәлам. Һәм инде алга таба барабыз. Илка Галим э, дән килгән киләсе сорау. Исәнмесез, барыгызга да уңышлар, бик зур рәхмәт. Бер соравым гына бар, ник татарча түгел? Җавап бирәм, э, Илкә әфәнде, шушы сорауга. Бу сәләт, сәләт ул өч телле мөхит. Безнең кайбер чаралар татар телендә, кайсылары рус телендә, хәтта инглиз телендә дә узалар. Э, һәм безнең бу интеллектуаль турнирда да шулай ук татар телендә дә, рус телендә дә, э, телләр турында, гомумән тарих турында сораулар шактый иде. Һәм инде, дуслар, комментарийлар дигәндә, алар бүген тагын да күбрәк булырга тиеш дип көтәм. Шуңа күрә языгыз. Һәм инде тиздән без сезнең белән аланнар турында сөйләшәчәкбез. Һәм аланнар турында сөйләшкәндә, мин сездән көтәм күп-күп комментарийлар, сез кайсы алан өчен җан атачы, а, атасыз, кайсы алан бүген презентацияләрне җиңәчәк, боларның барысын да җавап иттереп, комментарий иттереп безгә җибәрегез. Димәк, дуслар, аланнарга килгәндә, быелны Биләр форумында, Сәләт Биләр форумында барлыгы җиде алан катнаша, ул да булса, Сәләт Раушан аланы, Сәләт Рухият аланы, Сәләт Яр Чаллы, Сәләт Биләр каласы, Сәләт Азнакай, Сәләт Саба һәм Сәләт Батыр аланнары. Э, һәм инде бүген безнең тагын бер рубрика. Рубрикабызның кунагы ул да булса Игорь абый Спирнов. Тиздән безнең белән бирдә студияда булачак һәм без аның белән аланнар турында сөйләшәчәкбез. Димәк, дуслар, киләсе рубрика Сәләтле кунак. Сәлам, Игорь абый! Сәлам, Тахир абый, сәлам, дуслар, барыгызга да хәерле кичләр. Игорь абый, ничек синең хәлләрең? Соңгы арада менә бу сорауга бит инде бөтен кеше нормально, әйбәт дип җавап бирә, ләкин мин соңгы арада э, алда гөл, алда гөл, бездә рәхәт шуны белдем, чөнки аланнар бар көче белән үз эшләрен алып бара, шуңа күрә алда гөл, монда рәхәт шуны бел. Э, Игорь абый, менә син бит инде бу форумда безнең аланнар өчен гомумән җаваплы, шулай бит? Э, беренчедән, э, мин хайран калдым кичә аланнарга, алар шундый дәртле килеп җитте безнең биләр форумына, һәм срәннәрне дә күрдек, шулай ук биюләрне дә, кичә интеллектуаль турнир узды. Безнең бардагы 7 алан катнаша, ләкин җәй дәвамында сәләтнең ничә аланы эшләп килә? Җәй дәвамында сәләттә 22 алан булачак һәм алар бу елны республикабызның төрле районнарында урнашкан һәм бигрәк тә, әлбәттә, Йолдызлы, Фансар базаларында урнашкан безнең традицион аланнарыбыз. Аннан кала, без әле көтәбез, әлбәттә, э, башка регионнарда үткәрү мөмкинлекләрен, әлеге республика балалары өчен э, бу очракта инде без көтәбез теге татарча әйткәндә надзорлардан рөхсәтне. Ләкин быел э, сәләттә ял итәчәкләр нәкъ менә Татарстаннан, башка регионнардан кызганычка каршы менә шулай онлайн гына карап булачак. Э, 22 алан Балалар саны кимемәде, э, барысы да элеккечә рәхәт, җылы, күңелле һәм сәләтчә.
Шәп, Игорь абый, менә шундый сорау бар. Син үзең кайсы аланнарда сәлкеш булып ял иттең? Мин үзем булдым, ну, минем сәлкешлегем башланды 9 ел элек. Бер тапкыр мин булдым Сәләт Раушан аланында Әйдаман, ой, сәлкеш. Һәм аннары 4 э, елдан соң кайттым Раушанга инде Әйдаман булып, анда булдым өлкән Әйдаманда, директорда. Ләкин тормышта минем Раушан гына түгел, шулай ук булды. Сәләт Ак Бүре аланы мин анда директорыем. Һәм бер ел миңа бәхет елмайды, Сәләт Аршан аланың директоры булырга, Кара диңгез буенда. Әйе, синең Сәләт тарихың чыннан да бик бай. Игорь абый, беренчедән бик зур рәхмәт әйтәбез быелгы аланнар өчен һәм гомумән аланнар белән эш итүен өчен. Һәм шундый сорау бар, мәсәлән, безнең тамашачылардан берәрсе хәзер әйтә икән, мин Сәләткә барырга телим. Быелны тагын аланнар булачакмы, кайда узачак һәм ничек гаризаны биреп булыр, биреп була сәләткә эләгү өчен? Менә бу сорауга җавап бирик әле. Ну, беренчедән, менә рәхмәтеңә рәхмәт, чөнки бу аланнарны мин генә оештырдым дигән сүз түгел, анда бик күп директорлар эшчәнлеге, әйдаманнар һәм гомумән сәлкешләрнең эше бик зур, шуңа күрә бу бер зур гаилә, бик зур эш. Әти-әниләр һәм башкалар һәм башкалар барасылары килә икән, барысы да бик гади, безнең әле җәй бетәргә ай ярым вакыт калып бара һәм аланнар үткәреләчәк, үткәреләчәк. Бары тик Портфолио сәләт нокта ру сайтына керергә һәм гаризаны калдырырга кирәк. Үзеңнең булган казанышларың белән, үзеңнең булган нинди дә булса теге үзенчәлекләрең белән әлеге анкеталарны тутырып җибәрәсең һәм сине сәләт аланына алачаклар. Аланнар саны бик күп. Мәсәлән, без монда бит инде лайв форматта, медиа белән юнәлеш белән бик нык бәйләнгән. Шуңа күрә безнең тиздән башланган сәләт гайрәт аланы. Анда как раз менә Шушы видеолар белән эшләргә өйрәтәчәкләр. Әгәр сез КВН яратасыз икән, без сезне чакыра алабыз Сәләт шәхескә. Әгәр олимпиадалар икән, Сәләт Олимпка. Барлык мәгълүмат бар безнең Портфолио сызык сәләт нокта ру сайтында. Хәр теләгән кеше кереп укып тутыра ала. Бик зур рәхмәт, Игровый! Димәк, әле сменаларның барысы да узмадык һәм сез Портфолио дефис сәләт нокта ру сайтына кереп, Гаризаны калдырып, әле безнең күп кенә аланнар оештырылачак, аларда Әйе. катнаша аласыз. Дуслар, сезнең гаризаларны көтеп калабыз, безнең белән бергә сәләт дөньясына чумыгыз. Безнең тагын яңа комментариялар килеп чыкты монда. Батыр, рухият, алга, Биләр каласы, гайрәт, димәк, җанатарларны күрәбез, кушылыгыз, безнең белән булыгыз. Барлык директорларга да һәм әйдаманнарга без моны җиткерә алабыз, әлбәттә, алар монда ерак түгел, шуңа күрә Әлбәттә, сезнең сүзләрегезне җиткерербез. Игорь абый, тагын бер сорау.
Әйдә, бераз Әйдә. саннар турында сөйләшик әле. Менә хәзерге вакытта Биләр форум территориясендә ничә әйдаман бар? Ә, Хәзерге вакытта Биләрдә 56 әйдаман, барлык әйдаманнар гына. Ләкин безнең әле бар баш җитәкләр, укытучылар, балалар, гомумән, э, оештыру комитеты, шуңа күрә барысы бергә әз генә меңнән артыграк кеше. Шәп, шәп. Алайса, Игорь абый, менә безнең бит бүген уку укыту программасы башланды, әйе, шулай бит? Әйе. Э, форумның э, бик мөһим өлеше ул да булса уку укыту программасы. Һәм э, минем шундый тәкъдим бар, әйдә безнең тамашачылар белән бергә. Хәзер без кыска гына бер видео карашакбыз. Ул нәкъ менә бүгенге көндә уку укыту программасына ничек старт бирелде, нинди чаралар узды, сәркешләр бу программада ничек катнашты, бергә карап алыйк, ничек белесең. Әйбәт. Димәк, карыйбыз. Уку укыту программасы.
Матур җир, табигать матур, погодасы да менә дигән. Монда һәрбер сәлкеш ул зур шәхес, һәрбер бала артында ниндидер э, тарих тора, һәрбер бала үзенең э, идеялары белән, үзенең э, карашлары белән килә һәм һәрбер бала ачык.

Бездә дәрт уяна. Күзләре янып килә синең янга. Бер нәрсә килеп чыкмаса, чын күңелдән кайгыралар, аларга ярдәм итәсең, әйдә болай син дә әйдә тырыш.
Алар омтылалар, хыялланалар, үзләрен күрсәтергә. Бик тиз ачылалар. Ошадылар, әлбәттә, ошадылар. Аларга карап, үзеңнең хәзер сәлкеш булып киләсең килә, чөнки шундый искиткеч э, тренерлар килә, шундый шәп уку укыту программасын ясыйлар.
Димәк, бик зур рәхмәт шушы видео өчен. Чыннан да бүген уку укыту программасы үз стартын алды. Һәм инде дуслар, яңа комментарийлар бар безнең биредә. Э, безгә яза Алина Ибрагимова. Мин сәләткә барырга телим. Без мондый хатларны алырга һәрчак бик шат. Э, димәк, Алина, без сине портфолио сызык сәләт дефис э, нокта ру сайтында синең гаризаны көтеп калабыз. Теләгән проектны сайла һәм сәләткә рәхим ит. Һәм инде тагын бер Комментарий бар, мин аны укымыйча булдыра алмыйм, ул да булса Тагир абый ток дип язган безгә Камиля Галямова. Рәхмәт Камиля. Һәм инде дуслар, без алга таба барабыз. Игорь абый белән очрашу булды, ләкин безнең сәләтле кунак рубрик әле тамам түгел. Э, хәзер биредә безнең белән булачак Санкт-Петербургта Россия мәктәп укучылары хәрәкәте рәисе Санкт-Петербург студентлар советы рәисе Александр Низов. Сәләтле кунак рубрикасын дәвам итәбез.

Һәм инде икенче ел рәттән без э, биредә җәмәгать бакчасы эшләтәбез. Э, ягъни общественный сад һәм утыртабыз төрле орлыклар. Һәм инде безнең белән хәзер турыдан туры эфирда репортаж алып барачак безнең тагын бер алып баручыбыз ул да булса Ришат абый Нуруллин. Ришат абый сүзне сиңа тапшырам. Сәләм барлыкта да сәләм тамашачылар, сәләм биләр җире. Бүген һава торышы шундый рәхәт һәм нәкъ тә бүген сәләт Мәктәптә җәмәгать бакчасы эшли башлады. Күрүегезчә, монда савыт тулы җир. Күкәй савыты тулы җир. Бик күп әйбер, бик күп әйбер үсәчәк һәм дә инде моның турында күбрәк мәгълүмат безгә Диана апа бирер дип уйлыйм. Әйдәгез, якынрак килик. Сәлам, Диана апа. Сәлам, сәлам.

Я вижу пару детей, они чем-то занимаются. Мы можем, да, у них что-то спросить, наверное. Спасибо большое, Диана, па. Рахмет сезге.
Ага, күрешербез.
Кызлар, сәлам. Сәлам, сәлам.
Кызлар, сәлам. Сәлам.
Әйдәгез, ике яктан бул, син уң яктан, син сул яктан. А, исемегез ничек? Минем исемем Ләйсән.
Син.
Минем исемем Нәзилә.
Ләйсән, син монда нәрсәләр утырттың? Бүген мин суган һәм укроп утырттым. Суган һәм укроп. Аһа, нәрсәне күбрәк яратасың? Суганмы, әллә укропмы? Суган. Суган.
Ә, суганның кайсы икәнен күрсәтә аласыңмы? Кая икән суган? Суган тегендә. Әйдәгез карыйк әле суган нинди була икән. Кайсы кайсы җирдә ул? Тегендәрәкме? Ә укропны күрсәт алайса. Бик ерак булса. Менә укроп. Күренми укроп. Укробыз кайчан булачак? Берничә көннән э, чыга башлаячак. Берничә көннән чыга башлаячак. Угу. Ә, укропны утыртыр өчен нәрсә кирәк? Син әйтә аласыңмы дип фазалары буенча? Беренчедән, Беренчедән җир кирәк. Кое без укропны утыртабыз, аннан соң укро- укропның семеналары. С- Шуны без җиргә утыртабыз да су сибәбез. Менә шулай. я, ничә тапкыр укропка су сибергә кирәк? Көненә ничә тапкыр? Бер тапкыр җитә.
Бер тапкыр җитә. Ярар, рәхмәт, бик зур. Ә син нәрсәләр утырттың? Мин бүген э, помидор үсентеләре һәм чәчәкләр утырттым. Помидор һәм чәчәкләр. Менә монда помидор булачак, тегендә чәчәкләр. А, чәчәкнең нинди ниндиен яратасың? Мин э, күбрәк чәчәк ататкан чәчәкләрне яратам. Мәсәлән, роз, тюльпан. Ага, синең әниң дә чәчәкләр утыртырга яратамы? Әйе, да.
Бик тә шәп. Тагын бер кешене күрәбез. Нәрсәдер эшли ул. Ниндидер корал кулында. Бу корал нәрсә ул? Әйтәсең, сәлам, беренчедән исемең ничек? Минем исемем Динә.
Динә, бик шат. Без сәлам әйт бөтен кешегә. Безне бик күп кеше карый. Динә, син хәзер нишлисең? Хәзер борчак утыртам. Бу әйбер белән мин. Сез алдан сорап үткән идегез. Буразна ясыйм шушлай иттереп. Һәм анда э, Менә карагыз, ничек буразна ясыйлар. орлыкны чәчеп чыгам аннан. Орлык.
Ага, борчак яратасыңмы? Борчак бит инде, борчак түгел, борчак бит инде ул. Борчак яратасың. Ярта. Ә нинди яшелчәң син иң яраткан яшелчәң нинди?
Бәрәңге.
Бәрәңге. Ни өчен бәрәңгене яратасың? Чөнки ул тәмле. Ярар.
Ә менә мин чыннан гына әйткәндә, үзем бер нәрсәдә утыртканым юк. Мин чүп утарга гына булышкан идем. Авылга кайткач, менә син миңа хәзер нәрсәдер утыртырга булыша аласыңмы? Мин нәрсә утыртасым килә. Әйдә, нишләргә? Әйдә. Беренчедән. Я, үзең яны кулга тотырга менә бу әйберне. Бу инде Әйдә, син микрофон тот, мин бу әйберне. Бу инде эшкәртелгән җир, аны хәзер җырып чыгыра кирәк, шундый кечкенә генә бер буразна. Хәзер аласыз. Орлык. Орлык.
Бер орлык алыргамы? Берничә ни инде, аннары новый сибеп чыгасың әкрен генә. Ага.
Ничә ничә борчак үстерәсегез килә, шул кадәр орлык саласыз. Менә минем
менә менә болай утырсам үсәр микән? Үсәр, үсә. Үсәр дип уйлыйсыз. Шулай дип уйлыйм. Ничә көннән үсәр дип уйлыйсыз? Ну, бер где-то бер 2-3 атнадан чыга башла чыгын чыга башларга тиеш. Димәк, бер 2-3 атнадан безнең сәгатьнең 5-нче форумы узган вакытта мин килеп монда тикшерермен һәм үземнең борчакларымны карармын. Берәр сораулар булса, мин сиңа шалтыратырмын, яме?

Һәм безнен киләсе булып биргә чакырылды кунаклар иҗади кунакларыбыз. Һәм инде без һәрбер чыгышны иҗади бер номер белән, бүләк белән бетерергә булдык. Һәм бүген бездә кунакта Сәләт Саба аланы директоры Гөлназ апа Гатина һәм сәлкеше Чыңгыз Гыйниятов. Сәлам, сәлам Гөлназ апа, сәлам Чыңгыз, ничек хәлләр? Яхшы, ә нәрсә җырлыйбыз бүген Гөлназ апа?

Өмет йолдызы яктылыгыннан Күңел күгендә балык аштыра. Рәхмәт, бик зур рәхмәт, Гөлназ апа, бик зур рәхмәт, Чингиз, шуннан да әфәрин сезгә. Хәм инде, дуслар, хөрмәтле тамашачылар, ата-аналар, без сезнең белән хәзерге мизгелдә саубулашабыз. Берничә минуттан безнең башланачак бик кызу бер вакыйга аланнарның презентацияләре, шуңа күрә без сәхнә янына күчәбез. Ә сезнең белән әлегә саубулашабыз. Эфирда Сәләт Лайф иде. Сәләт Лайф, без сәләтне күрсәтәбез. Иртәгә сәгать 6 тулып 30 минутта шул ук җирдә, YouTube яки ВКонтактеда. Күрешербез, дуслар. Пока-пока.

Форум яңалыклары, яхшы кәеф һәм шиксез сәләт дөньясы. Биләр форумның һәр көнендә бер сәгатьлек турыдан туры эфир. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез.